il-ħadd ta' 17 il-ġimgħa matul is-sena. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 11, versi minn wieħed sa 13. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu, Mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. U qalilhom, Meta titolbu, għidu, Missier, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ħobżna ta' kuljum agħtina kuljum, u aħfrilna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġri. Qalilhom ukoll, Wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs ta' lejl u jgħidlu, Ħabi, islifni tliet ħobżiet għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih. U l-ieħor iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu, Iddejjaqnix, issa Il-bieb magħluq u uliedi qegħdin fis-sodda miegħi. Ma nistax inqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqum u jagħtih kulma jkollu bżonn minħabba l-wiċċ sfiq tiegħu. U jien ngħidilkom, Itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabbtu u jiftħulkom. Għax min jitlob jaqla', min ifittex isib, u min iħabbat jiftħulu. Min hu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta, minflok ħuta jagħtih serp? Inkella jekk jitolbu bajda, Jagħtih skorpjun. Mela, jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-Missier mis-Smewwiet jagħti spirtu qaddis lil dawk li jitolbuhulu. Il-kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. Inti tistenna li Alla jisma it-talb tiegħek? Ġesu rrit jolli l-aspettattivi tad-dixxipli tiegħu meta għallimhom kif jitolbu. Il-parabbola tal-missier li jitma' lil ibnu turina xi ħaġa li lanqas kienet tgħaddilna minn moħħna. Kif jista' missier twajjeb u ġust jirrifjuta li jagħti lil ibnu dak li hu tajjeb, jew agħar minn hekk li jagħtih xi ħaġa ta' ħsara? F'kelma waħda, Ġesù jagħmel stqarrija li tallarmana. Meta jżid jgħid, Kemm aktar Missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Missierna tas-sema jagħtina b'ġenerożità aktar milli qatt nistgħu nistennew. Ġesù għallem lid-dixxipli tiegħu biex jitolbu b'kunfidenza. Għaliex Missierna tas-sema, fit-tjieba tiegħu, dejjem lest jisma' t-talb tagħna. Hu għalhekk li nistgħu nitolbu b'asserzjoni u b'konvinzjoni, Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Dawk li jafu u jafdawk fl-imħabba ta' Alla jitolbu bl-akbar kunfidenza. Ġesù jikkonkludi billi jfakkarna li biex wieħed jobdi u jwettaq il-Liġi u l-Profeti, għandu jittratta lill-proxxmu bl-istess mod kif aħna nixtiequ niġu ttrattati minn Alla u mill-istess proxxmu tagħna. Mhux biżżejjed li nevitaw milli nagħmlu ħsara lil oħrajn, huwa importanti li nfittxu li nagħmlulhom il-ġid. U inti, b'liema mod qed tagħti mill-ġid li tista' lil oħrajn u titlob biex taqla' mingħand Alla l-ġid li hu jixtieq jagħtik? Agħtini li nħobbok, Mulej tiegħi u Alla tiegħi. u nara lili nnifsi kif jien tassew pellegrin fuq din l-art, nisrani imsejjaħ biex nirrispetta u nħobb lil dawk kollha li Inti tlaqqagħni magħhom, lil dawk li jinsabu fl-awtorità fuqi jew taħt l-awtorità tiegħi, lil ħbiebi u lill-għedewwa tiegħi. Għenni, għażiża Marija, biex nirbaħ ir-rabja bil-ġentilezza, il-kilba bil-ġenerożità u l-apatija bil-fervur. Għallimni ninsa lili nnifsi u ngħin lil oħrajn f'kull ma nista' fil-bżonnijiet tagħhom tal-ġisem u l-aktar f'dawk tar-ruħ. Amen.